Аайах тутан күндүлэм Бай байанай бай барыылаах бэттэх тайыс мичик кын уургуттаах буоллар гын уларытыма анаабыттаах буоллар гынар алдьытыма

Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр промысловик булчуттарын түмсүүтүн кытта Булчут күнүн көрсө Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр Ил Дарханын уурааҕынан аҕа уонна уол оҕо күнүн көрсө, булчут сэһэнэ куйаар ситимин нөҥүө күн-күрэс ыытылынна. Үлэлэр телеграм-канал Булчут сэһэнэ Арчы дьиэтэ куонкурус телеграм-каналга көрүөххүтүн сөп. Күрэхпит сыала-соруга өбүгэ төрүт дьарыгын туһунан киэҥ эйгэҕэ сырдатыы, Ыччакка бултааһын өйдөбүлүн иҥэрии, бултааһын сиэрин-туомун тутуһуу, харыстааһын. Күрэскэ уопсайа 35 кыттааччы кыттыынылла. Ол курдук Үөһээ Дьааҥыттан, Ленскэйтэн, Мирнэйтэн, Үөһээ Бүлүүттэн, Ньурбаттан, Бүлүүттэн, Уус-Майаттан, Горнайтан, Уус Алдантан, Кэбээйиттэн, Томпоттон, Мэхэ-Хаҥаластан, Тулагыттан уонна Дьокуускай куораттан кыттыыны ыллылар. Дьүүллүүр сүбэҕэ үлэлээтилэр. Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр промысловик булчуттарын түмсүүтүн бэрэссэдээтэлэ Николай Егорович Колодезников, Арчы дьиэтэ духовной култуура киинин уусуран салайааччыта Константинова Любовь Радиковна, Итиэннэ Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр булт хаһаайыстыбатын департаменын главнай специалиһа Дмитриев Артур Васильевич. Билигин тыл биэрэбит Арчы дьиэтэ духовной култуура киинин дириэктэригэр Лариса Константиновна Андрееваҕа. Үтүө күнүнэн куйаар ситиминэн холбонон олорор көрөөччүлэр уонна булчут сэһэнэ күрэх кыттааччылара уонна бу булт диэн баран муннукка атаабыт биһиги баар-суох дьоммут булчуттар. Бука барыгытын ааспыт булчут күнүнэн уоннаттан саамай биһи дьиэ кэргэннэрбитигэр туллар тутаахпыт, эркиммит буолар аҕаларбытын итиитик истиҥник арчы дьиэтин үлэһиттэрин ааттарыттан өссө төгүл эҕэрдэлиирбин көҥүллээн Бу уонтан тахса сыл устата Арча дьиэтэ булчут сэһэнэ буолбакка, ону таһынан өссө Байанай тула элбэх тэрээһиннэри ыытан кэллэ уонна бу быйылгы сылга үктэнэн олорон колун тутартан саҕалаан булчут сэһэнэ диэн күрэхпит дьэ түмүктэнэр чааһа тиийэн кэллэ. Онон махтаныам этэ бу кыттыыны ылбыт кыттааччыларга наһаа үчүгэй кэпсээннэр киирдилэр, үчүгэй бэйэлээх алгыстар бардылар. Оннуттан оҕо да кытынна, улахан да киһи кытынна, орто да саастаах дьоннор кытыннылар диэн биһиги үөрүүбүт сүрдээх улахан. Онон инники өттүгэр эһиэхэ баҕарыам этэ өссө элбэх үлэлэр киирэ турдуннар, дьону сэргэни сэргэхситиҥ. Бу үйэлэртэн үйэлэргэ тиийэн кэлбит төрүт үгэспитин куруук бииргэ илдьэһиддьик. Тыл бэриллэр булчут сэһэнин сүрүннүүр тэрийээччитигэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин промысловик булчуттарын түмсүүтүн бэрэсэдээтэлигэр Николай Егорович Колодезниковка. Нөлүн өлгүй буолуохтун. Бу тайга быыһын таяммыт, үлэх баһын өйбүт, байанайдаах булчуттар, солсуннаах сонордьуттар, устар уунун сомоҕолуур уун сыран тыллаахтар, хомоҕой хоһоонньуттар, сээркээн тэһээнньиттэр. Дьэ бу эһиги баар буолаҥҥыт, бу уон сыл устата биһи үлэлээн кэллибит. Баҕалаах уонна бу быйыл эдэр оскуола оҕолоро кыттыбыттара биһигини наһаа үөрдэр, ол аата биһи үлэбит түмүгэ көстөрөбүт. Биһи сылбыт-сорукпут, байанайбыт, булпут сиэрин-туомун эдэр ыччакка тиэрдии диэн буолар. Онон биһи сыалбыт-турукпут ситэриллэн-хоторуллан, дьэ, тыынын ылан эрэр диэн ааҕыахха сөп. Дьэ уонна эһиги болҕомтоҕутугар билигин бу булчуппут сэһэнин күөн-күрэс кыайыылаахтарын ааҕан иһитиннэриэхпитин баҕарабыт. Бу билигин Байанайга сүгүрүү номинация бу манна видеонан ыыттылар Сөп, военнайга сүгүрүйү, манна бастакы үрдэлі ылла Степанов Михаил Николаевич. Горнай улууһа Билииһэ Элихинэ тыы. Бу Элихинэ тыыны военнай центр магаһын биэрэн үөрдэ күтүтэ туттаран дьабу булчута бытыгар даһама тыллаах өстөөх сирбитин-туоммутун тутуһан киэхэ биэрээтин диэннэр этэн тураннар биэрбиттэрэ. Кинилэргэ махтал. Иккис үрдэл Килиллин Семен Александрович үс уолаттарынаан Ньурба улууһа Малдьаҕар Тимир оһох, саха булт туруорбут бирииһэ. Саха бултарга махтал. Үүт үрдэлгэ Неустроев Иван Алексеевич, Мирнэй улууһа, Сүлдьүкээр, Матрас, полярный волк маҕаһыын туруорбут бирииһэ. Махтал буоллун полярнай бөлүлөргө. Дэрэ аны билигин булчут чэһинэ номинация хоһоон айыытыгар. Дьэ бу хүлдээх уустук хоһоон диэн бу дьон дьон һэргэ ааһан иһэр бу айар айымньыта буолбатах. Дьэ бу манна наһаа тэрээһиннээхтик бэйэтин көрдөрөн бастакы үрдәли Варламов Петр Максимович Дружба бу строительный рынок турубут балаға мақтал строительный рынок тұрды икки жүрдәл Лугинов Борис Степанович Уус Алдан улууха Бороҕон Темир оһох, саха бол. Саха бултарга махтал. Үүсүрдэлгэ тегисте Типсеп Петр Варлама э, Гаврильевич Горный луга орта тур. Матрас, полярный волк. Полярный волк махынга улахан маттал. Аны бу Аар Тайҕан бэлэҕэ диэн номинация кэпсээн суруйан ыыппыттарыгар дьэ бу бу манна наһаа интэриэһинэй, наһаа мөккүөрдээх буолла. Ол түмүгүнэн буоллаҕына бастакы үрдэли ылла биһиэхэ Стручкова Галина Степановна Үөһээ Дьааҥы улууһа атыҥыыра Тундара маҕаһыын Тундара маҕаһыыннарга улахан махтал иккис үлдэргэ таҕыста Борисов Егор Егорович Дьокуускай куорат бэс тыһыынчалаах сертификат Егер маҕаһыын Егер маҕаһыыннарга улахан махтал Так, үһүс үрдэлгэ Федоров Захаров Васильевич Горнай улууһа Бэрдьэгэстээх. Терма сумка. Полярный волк маҕаһыыннарга улахан махтал. Дьэ уонна бу хаамай биһигини үөрдэр, кэнэҕэски кэскиллэрбит, ыччаттарбыт, сиэри-туому тутааччылар, номинация Сиэрдээх капитан, Яков, Яковлева Вероника Мэйэ Хаҥалас улууһун Солобуйуоп аатынан Оросолуода орто оскуолатын алтыс кылаас үөрэнээччитэ Бочкарева Александра Александровна салайааччылаах. Тиэрмэс билиис. Кэскиллээх булчут Дамир Пинигин Таатта улууһа Ытык Күөл Газ оҕо

Өстө даҕаны кыттар буолун үөрдэ-көтүтэ наһаа үөрдүбүт. Өбүгэ үгүһүн тутуһааччы Афанасьева Арианна Мэһэ Хаҥалас улууһа. Бирииһэ имиллибит убаһа тириитэ саха бултан. Кыйыырга дьулуурун иһин диэн Фабин Кирилл, Мастаах оскуолатын сэттис кылааһын үөрэнээччитэ. Луиза Ники, э, так, э, салайааччыта Винокурова Луиза э, Никифоровна. Кэбээйи Мастааҕыттан бу убаһыт илиитинэн наҕараадалыыбыт. Саха бултартан уонна өссө даҕаны кыттар буолаарын, бу сиэрбитин туоммутун, ырыыгы-тойугу, хоһоону, кэпсээни өрө тута сахалыы майгылаах, сиэрдээх буолуун. Биһиги спонсордарбытыгар барҕа махталбытын тиэрдэбит. Баарабыт эһиги үлэҕит таһаарыылаах, ситиһиилээх боллун. Үлэ киһини киэргэтэр, үлэттэн дьоллонун, чэгиэн чэбдик сылдьын, өрүү байанайгыт тосхойо туруохтун уонна кыттааччыларбытыгар, кыайыылаахтарбытыгар Махтанан тураммыт, эһиэхэ, Сахабыт сирин сорсуннаах булчуттарыгар, айылҕаҕа, сииргэ, уокка сүгүрүйээччилэрбит, күндү көрөөччүлэрбит, аар айылҕабытыгар чугас буолун, сиэри-туому тутуһа сылдьын, ытыктаан, харыстаан, аныгыс,

Аайах тутан күндүлэм Ай байанай ай барыылаах бэртэх тайыс мичик кын уургуттаах буоллар гын уларытыма анаабыттаах буоллар гын аралдьытыма